snat n tɣawsiwin i d-yeǧǧa lmasiḥ i tmesgida akken teẓram tamesgida ur tesɛi wara eh, leɛwayed ur tesɛi wara ṭuqus akken iqqaren akken eh, s tutlayt n taɛrabt neɣ di rituel mais iǧǧa-d snat leḥwayeǧ nxeddem-itent deg tmesgida Tamenzut d lbatam nemmeslay-d yakan fell-as anda amasiḥi i wakken ad ilaḥeq tudert-is ad ikcem deg waman u ad d-iffeɣ. Iǧǧa-d daɣen yiwet n tɣawsa tis snat yellan d tiremt n usmetki neɣ ayen mi neqqar s tutlayt tafransist la sainte seine yellan d aman n tẓurin akk d weɣrum Ahit, llan widak i yettwalin Egliz-Egliz anda tetten aɣrum rnun daɣen aman n tẓuri. Ad nwali ayagi-nni d Lmasiḥ i t-id-issutren inelmaden n Daglas. Ad nɣer qbel ayagi u ad d-nessefhem ayɣer Lmasiḥ i d-yeǧǧa annect-agi-nni. Ma yella nruḥ ɣer Linǧil n Matta, ixef wis setta u ɛecrin, apartir n tseddart setta u ɛecrin alamma d tesɛa u ɛecrin. Awan Sidi Ṛebbi iqqar, Mi llan tetten, Yasuɛ yeddem-d aɣrum, iburek-it dɣa ibda, ibḍa-t, ifka i inelmaden-is dɣa yenna-yasen, Ddmet teččem, d wagi i d lǧessa-w. Yeddem-d taqbuct i Ḥmed, i Ḥmed, yefka-yasen-tt dɣa yenna-yasen, Swet, sget. Wigi d idammen-iw, d idammen n lemɛahda yuzzlen ɣef waṭas, i leɛfu n ddnubat. Ad awen-d-iniɣ, sya d tasawent, ur tettuɣalem ara ad sweɣ seg waman-agi n tẓurin alamma d ass ideg ara tesweɣ ideg ara ten-sweɣ yid-wen d ijdiden di tgelda n Baba Rebbi. Ad nwali d akken Lmasiḥ uqbel ad ilaḥaq tudert-is, isemteka-ten-id d akken atan ayagi-ni ad yili d lmeɛahda Nekkni neqqar-as tiremt n usmetki. Ayɣer? Xaṭer en réalité tesmetkay-d ayen yexdem Lmasiḥ ɣef umidag. Tesmetkay-d lmut n Lmasiḥ ɣef umidag. Ad nẓer dakken Mi d-iddem aɣrum-nni, yenna-asen tagi d lǧessa inu. Mačči lmeɛna-s d akken ma nečča aɣrum-nni, aql-aɣ ntett lǧessa n Lmasiḥ. Mi ma yella nečča aɣrum-nni, ma yella nečča aɣrum-nni, ad d-nemmekti d akken Lmasiḥ d tidet yemmut fell-aneɣ ɣef umidag. Alors ad nwali d akken Ayagi-nni d ayen i d-ismetkayen lmut n Lmasiḥ, u ad d-nmetki idammen-is asmi ara nsew aman n tẓuri. Aṭas i qqaren ilaq ad yili d ccṛeɛ. Or que, dagi tira iqedsen mi ara d-mmeslayent ɣef ccṛeɛ, ttmeslayent-d daɣen ɣef waman n tẓuri. Xaṭer, il faut pas oublier belli, Aɣrum i d-issutur dagi Lmasiḥ ilaq ad yili mbiɣir mbiɣir tamtunt, ɛni mbiɣir iɣes, iwakken ur yettali wara. U tamtunt neɣ iɣes deg la Bible tettṛemmiz ddnub, or que ccṛab ma yella yella d aman tẓurin belli kad yuɣal d ccṛab ilaq ad yefirmonti, ilaq ad yali amzun tella tmettunt deg-s.

Ayagi-nni ula d rrasul Bulus yemmeslay-d deg tebṛat-is n wat Kurunṭus, ixef wis ḥdac, d akken ayagi-nni d ayen d lemɛahda i d aɣ-d-ismetkayen ɣef lmut n Lmasiḥ fell-aneɣ alamma d tuɣalin n Dagla, c'est une promesse d'un retour. Tella tuɣalin n taklas, la Sainte Seine, deg-s une promesse, anda deg-s anda asmetki ɣef ayen iɛeddan akk d usirem ilan ɣef tuɣalin n Lmasiḥ. Akken daɣen aṭas ur xeddmen ara lḥaǧa-agi naḍen, ilan d tarda n iḍarren. Akken teẓram,

anda netta yellan d Ṛebbi, iṣubb-d ɣer lqaɛa, non seulement yeqdec fell-asen, mi yekna yessared iḍarren n yinelmaden n Daglas. Stannact yettwaxdamen deg lweqt-nni, un esclave, yessirid iḍarren n umɛellem-is mi ara d-yuɣal deg lxedma. Lmasiḥ iqelleb-itt anda yuɣal d nettan i yellan si le maître, i yellan d ccix, i yellan d ameqqran, yunez yessared iḍarren n inelmaden d'Aglas. U yenna i inelmaden-is xedmet ayagi-nni iwakken i d-tmetkim. En réalité, mi yenna xedmet ayagi-nni, iqsed snat leḥwayeǧ. Anda, en réalité, yebɣa l'esprit gwannuz, anda arraw-is ad ilin humble, ad ilin ttanzen, wa yettanez ar wa, ulac zzux deg tmesgida, ulac yiwen ad k-yini d nekki i d aqerruy dagi, neɣ wayeḍ ad ak-yini d nekki i d lḥakim, nekki i d ccaf, Ccaf ihi d win ara yessirden iḍarren n widak i d-ittasen ar tmeskida. Yebɣa ad ak-yini d akken ma tebɣiḍ ad tiliḍ d ameqqran, ilaq ad tanzeḍ, ilaq ad tiliḍ d win i izemren ad tsemḥeḍ, d win i izemren ad tqedceḍ ɣef wayeḍ. Alors, Lmasiḥ ibeddel akkit les données anda yuɣal umeqqran d win i iqeddcen mačči d lkontrar dɣa yenna-yasen xedmet ayagi-ni nekuli deg tmesgida mi ara nexdem tirem tusmetki nrennu tarta n iḍarren iwakken ad nmetki annuz n lmasiḥ win akken yellan deg igenni yesub-d lqaɛa yessared iḍarren n inelmaden-is d acu ara d-nini Deg nekkni i llan d imednuban, ur ilaq ara ad nsired iḍarren deg wiyaḍ, ur ilaq ara ad neqdec ɣef wiyaḍ, ur ilaq ara ad nannez Sidi Ṛebbi d bab n wannuz, d win anda yeǧǧa kullec, iṣubb-d ɣer ɣur-neɣ. Alur. Tiremt n usmetki d tidet tessemtkay-aɣ-id anwa-t Lmasiḥ. Tarda n iḍarren tessemtkay-aɣ-id anwa-t Lmasiḥ. Tiremt n usmetki tessemtkay-aɣ-id amek ara neddu. Tarda n iḍarren tessemtkay-aɣ-id daɣen amek ara neddu. Ayen i d-iǧǧa Lmasiḥ d agerruj ma yella nmuqel deg-s, ad nelmed i wakken ad neddu tikli yelhan. Ǧaw lehna talwit ɣer tikkelt nniḍen.